די וואך אין פרשת בלק, בלעם האט געוואלט שעלטן די אידן, משה האט אים פארדרייט די מויל, אבער ער האט געזאגט א מורא'דיגע אינטערעסאנטע זאך, די פסוק הייבט זיך אן מי מנו עפר יעקב, אין מספר איז רבע ישראל, תמות נפשי מות ישרים ושיח ריסי כמוהי. איז דא א ווערטל, איך ווייס נישט ווער ס'זאגט עס, אז ווען ער האט געזאגט תמות נפשי מות ישרים, כ'וועל ענדערשער שטארבן ווי א איד ווי צו לעבן ווי א איד. בלעם איז געווען ענדערשער גרייט צו שטארבן ווי צו לעבן ווי א איד. אבער די ווערטל האט א מורא'דיגע. טיפע זאך צו דעם, ווייל יעדער איינער ווייסט אז א מענטש דארף זיין גרייט זיך צו לאזן הרגען פארן באשעפער. מען זאגט עס יעדן טאג ביי קרישמע, אהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. יעצט, זיך לאזן הרגענען פון באשעפער איז א נסיון, אבער ס'איז דא א שטערקע נסיון עס צו לעבן פאר באשעפער. סאו שטעל דיך פאר מען קומט צו א מענטש און מען זאגט אים אדער שמד'סט דיך, אדער דינסט עבודה זרה, אדער הרג'עט מען דיר. יא, און ער זאגט הרג'ע מיך. ווי לאנג דויערט די גאנצע זאך? קען זיין אפאר מינוט, קען מען זאגן אפאר שעה. סאו שטייט זיך ס'איז א מורא'דיגע שווערע זאך, ס'איז א מורא'דיגע נסיון, און ס'איז א מורא'דיגע שטארקייט פון א מענטש, אבער יעדע איד האט אין זיך די ניצוץ, און די ניצוץ קומט ארויס, און מ'איז גרייט זיך צו לאזן הרג'ען פון באשעפער. אבער לאמיר גיין צו נאך א שווערע זאך איז, לאמיר זען א מענטש זאל לעבן פאר'ן באשעפער. דו שטייסט אויף יעדע צופרי. און דו זאגסט מודה אני און דו טראכסט אריין אין די ווערטער, היינט בין איך אויפגעשטאנען, פארוואס? ווייל איך בין דא צו דינען די אייבערשטער און א גאנצע טאג, יעדע מאל, דו האסט די הברירה צו טון עפעס פאר דיך, וואס דו ווילסט, וואס דו וואלסט געוואלט פאר דיין באקוועמליכקייטן, פאר דיין איגו, אדער קען איך יעצט גיין דינען די אייבערשטער. ווען א מענטש גייט. און ער זיך מוסר נפש נאכאמאל און נאכאמאל נאכאמאל און ער לעבט פארן אייבערשטן, עס קען זיין סאך שווערער ווי א מענטש זאל זיין גרייט צו שטארבן פארן אייבערשטן. צו געבן א משל, לאמיר זאגן א גוי דא אין אמעריקע, להבדיל, ער וויל גיין אין די US Army, צו עס קען זיין א גוי אין די גאנצע וועלט, באט לאמיר גיין דא אין אמעריקע, א גוי וויל גיין אין די US Army, און ער קומט אריבער ער וויל זיך אויפסיינען, פרעגט אים דארט וואטעווער דער מענטש הייסט, דער דזשענעראל דער סארדזשענט, אר יו רעדי טו דיי פאר יור קאנטרי? זאגט ער אוודאי איך בין גרייט צו שטארבן פאר אמעריקע. סאו שטעל דיך פאר דער וואטעווער איטס קאלד דער סארדזשענט ווער ס'הייסט נאר דער וואס נעמט קעיר זאגט אים, איך האב א אנדערע דזשאב פאר דיר. דיך וויל איך נישט דו זאלסט זיך איינשטעלן דאס לעבן פאר אמעריקע, איך וויל א גאנצן אנדערע זאך. יעדן טאג גייט מען דיך אוועקשטעלן אויף א צווייטע קארנער, פון צופרי ביז ביינאכט, און שטייט זיך אין א ביזי סיטי, און דו גייסט זאגן פאר יעדעם איינעם ווי גוט אמעריקע איז. יעצט וואס מיינסטו דער מענטש גייט זאגן? אקעי, יא, סאונדס לייק א גוד טינג. ניין, פלוצלינג גייט ער ארויסבעקן. אויב ער קען בעקט ער ארויס. וואס איז געשען? דאס איז פשט, פאר א מענטש איז גרינגער זיך צו לאזן הרג'נען פאר א זאך, ווי צו לעבן פאר א זאך. אז דער גוי, ער האט טאקע זייער ליב אמעריקע, און ער איז גרייט צו שטארבן פאר אמעריקע, אבער ווי לאנג דויערט די פראסעס פון שטארבן? ס'איז אפאר סעקונדעס. און בעצם ער האלט ביי זיך אז ער גייט נישט שטארבן, און אפילו טאמער ער שטארבט יא, שטארבט ער מיט א פרייד. אבער גיין לעבן יעדן טאג פאר די זאך, עס קען זיין טויזנט מאל שווערער. סאו קומט אויס אז אפילו ס'איז א ווערטל, בלעם האט עס טאקע געזאגט, איך וועל ענדערשער שטארבן ווי א איד ווי צו לעבן ווי א איד. האט ער געמיינט דאס צו זאגן? איך וועל עפעס לעבן אזוי שווער מיט אזא שוועריגקייט צו לעבן ווי א איד? די ענדערשע שטארבן, אבער אונז דארף וויסן די פאקט אז אונז לעבן האט מען אונזער ריכטיגע נסיון פון לעבן פארן אייבערשטן, פון זיין א גאנצע טאג דבוק מיטן אייבערשטן, אלעס זאל זיין די אייבערשטער, און דאס איז די שווערסטע זאך פאר א מענטש צו שטענדיג זיין צוגעבינדן צום אייבערשטן און שטענדיג אריינטראכטן אלעס איך טו עס פארן אייבערשטן, דארף מען זיך שטארקן און זיין. שטערקער ווי בלעם און הייליגער פון בלעם, און זאגן אונז זעמער אידן, אונז זעמער שטאלץ צו זיין אידן און שטאלץ צו זיין א עובד השם.